Девяносто год. Һэ көттөҕүнэ эппиэти тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки диигит. Көрөбүт. Саамай иһэ. Халгыы.

Чакчы, чакчы куттаама. Ча, ылынным ответы. Самай сэр, тогда Дальше.
Долги барабыт. Вилюйский узник.

Морозко.
Морозко.
Дьэ, көрөбүт эппиэттэри. Ой, ой, ой. Сугун.
Таптагас бар. Дөлүһэ барада бар.
Барата бар. Морозко бар. Этте.
Этте. Бар, дьэдьэн бар.
Уонна моонньоҕон сэттэ баал ыллыгыт.
Кулуус сэттэ, уопсай уо сэттэ буолла. Ура!
Ура!
Салгыы! Таабырыннары таай. Таабырынны таай.
Ох диэний бу?
Испэр иҥэрбиппин

Молодец! Тоня, молодец! Элээчкини кэтэххэ охсор баар үһү.
Ан, ийдиэххэ. Элээчкини кэтэххэ охсор. Калитка! Калитка! Калитка! Калитка диэтигит. Кэллээччи. Наһаа кэтэххэ охсубат ний калитка. Көрөбүн.

Туох буолан хэби? Туохха сыһыаннааҕый?
Эппэппин сыһыанын игин. Киэн хоҕус.
Аастукка тен хоҕус эти дибиле. Нәх киэннэрэ хин. Сыһыаннара.
Оскуола олор үрбэтилэр да. Эппиэти буут.

Күлүүс уонна күлүүс тыла, сыыһа. Оо, дьэ.
Арыы чамайгыннары өтүйэҕэ чуга соҕус. Мин олус кырдьаҕаспын, олус эдэрбин, хаһан да төрөөбүппүн билбэппин, хаһан да өлбөппүн диир бар үһү.
Суохха да сыһыаннааҕа биллибэт. Мин олус кырдьаҕастар аабара.
Тиэрс диэн
Мин олус кырдьаҕаспын, олус эдэрбин. Хаһан да төрөөбүппүн билбэппин. Сир буолуо, сир шары. Хаһан да элбэппин.
Күн, Уяр. тас, день, день. Время бара турар. Күн, Күндэһэ күндэ хаалла.
күн, дьыл.

Дьы, дьы.
Дьокуускай.
Дьокуускай, ага. Дьокуускай.
Дьокуускай.
Терэһэптээх эппиэти көрөбүт. Саамай сеп, Дьокуускай. Дэр оҕолор манна уоннуур эһэ күндэ токкуйдуубут.

Дайдыбыт доҕоттор биһиги оонньуубут түмүктэннэ манна эһиги эбии түөт баалыллыгыт.
Хас буолла Дэрэ ол эбитэр уон сэттэҕэ эбэбин диири аҕыс сүүрбэ биир даҕаны сүүрбэ биэс эрэ баалланныгыт. Манна аҕайах бааллы.
Бастакы ньыылаҕа яппаайны бердин ди санаабаккын да.

Настя уопсайынан аахара барытын сөпкө эттилэр холобура саһарга түөлбэ бастыгы түһүмэххэ уон уон эппиэти эпке эппитэ уон биэттэ он үтүөрдөн түөт балылар кыахпыт суолуманна
Анастасия Сөптөөх эппиэт биэс маалынан ааҕыллыахтаата. Тоқтат, баһаалыста чуумпуран хос-хос оңора олорман.

Отут алта бааллааххыт, чараҥнар отут сэттэ бааллаахтар уонна инники оонньообут андылаахтар түөрдүн түөрт бааллаахтар. Исти.
Да, Настя, сыыһа, сыыһа, сыыһа. Бастакыга боппуруска уон баал диэбикки, онтон били туохха суругу таһаарыыга Хетте баппурус, хетте хуругу, хепке пите, биэски баал диэбиккит, хеттени бес күттүгүллэде хоту пес тақарбатта.

Оттон анаграммаҕар барыта биэсти баал туруора. Аха, уон баал буолар бу уопсай холбоон. Аха, онтон туох кэлди? Онтон таабырынга биир эһэптээктэр.
Таабырынга биэстен биир эрэ хаярку дача биир эрэ очконулаҕыт онна. Эп, ребуска үөннэрин бартын тайдылар.
Оччоҕун онно биэсти биллэр эмиэ. Биэс

Буурунан олоробут. Мен иһиги оонньуургутун көрбөтүм, мен комнаһа дьалын. Аты бу бартымын туруммутун бу баар көстөр, түөрбе киһини бартын урна олоробун.
Бастакы туохха уон алтыва курос кэлбитэ. Мен манна хурнан олоробун сөп. Онно уон бет вопрос бола уохтаах. Уон бес вопрос.
Бастакы вопрос уон бес это доҕор.
Анастасия, миигин эрэ иһит эрэ баһаалыста атыттар баһаалыстаһаҥ аты суох истин. Бастакы, уол иһин эппитим барыта биирдии устуукунан ааҕыахха диэн сүүс сүүрбэ баалы эттэххэ эбит эрэ. Саһарга түөлбэ бастакы ыйытыкка уоптайа холбоон уон биэс ыйытыктан уон сэптээхтэр. Онтон анаграммаҕа иккиэннэригэр барыта сэп. Икки анаграмма барыта сэп. Уон бааллаахтар. Сүүрбэ буолла.
Сэп.
Онтон салгыы барабыт. Таабырынга бардыбыт. Биир рэһэптээхтэр. Биэс таабырынтан биир рэһэптээхтэр. Сүүрбэ биир буолла. Сүүрбэ биир.
Ребуска үһүөннэрэ сэп. Үс ребуһу үһүөннэрин тайдылар.
Он бес буолла. Шифрованияҕа
шифрованияҕа төрт шифртан төрдүөннэрэ барыта сөп.
Үрбэ буолла. Ол шифргар тоқтабаккын ол шифр иһигэр бес сыл барбыта бес сылы сөпкө бардын тайбы болақтана опса бес эрэ бары шифр диэн аха сэп бартын сэп оччоҕуна
Оччо биэс баал эбиллэр онно. Биэс. Э, уопсайы барда хас баал буоллай? Төртөн биир. Биэс. Төртөн алты буолбатахта. Төрдүн алты буолуохтай, мен ааҕан таһарбыппынан.